O croeso i chi i Oriel Ynys Môn yn Llangefni ac i raglen arbennig lle byddwn ni'n bwrw golwg ar yr arddangosfa yma o'n nghwmpas i. Mae'r Oriel yn dathlu phenblwydd yn ugain oed eleni, ond mae hanes i sefydlu hi yn mynd yn ôl ddeng mlynedd ar hugain a mwy. Bron i unrhyw un sy'n gwybod yr hanes, mi fyddwch chi'n gwybod mor addas ydy hi mae gwaith Charles Tunnicliffe a Kyffin Williams sy'n cael ei arddangos yn ystod cyfnod y dathlu. Wan Pat West ydy Prif Swyddog Amgueddfeydd ac Archif Ynys Môn a curadur yr arddangosfa yma. Be ydy'r hanes, Pat? Da ni'n mynd yn ôl i 1979 ac yn anffodus ar ôl i Charles Tunnicliffe farw um, mi fydd yna frwydro mawr i'w benderfynu be i wneud efo'r casgliad. Fe gafodd uh, Cyngor Bwrdeistref Ynys Môn yr arian trwy grantiau ac yn y blaen i, i fedru prynu'r casgliad ac mi gafodd o i arddangos yn y llyfrgell Llangefni yn 81 ond wrth gwrs mi fu yna frwydr wedyn i leoli uh, oriel newydd i gymryd y lluniau yma ac i ddechrau arddangos treftadaeth yr ynys. Cymerodd hynna ddeg mlynedd wrth gwrs ac mi agorwyd yr oriel yn 1991. Ac ar ôl yr hanes o sefydlu Oriel Ynys Môn, wrth gwrs, mi ddath Oriel Cyffin da ni yn ei hi rwan. O do, 2008 a ro'dd disgwyl yn hir am honno hefyd. Cyffin ei hun wedi bod yn ofnadwy o gefnogol o Oriel Ynys Môn o'r cychwyn cynta, ac wrth gwrs o'dd o yn brwydro'n galed i ga'l Oriel i gelf Cymreig, ac o'dd o'n benderfynol mai yn Llangefni ddylia Oriel oedd yn cymyd i enw fo fod, so felly dau gawr celfyddydol yn yr un adeilad. Ie, a'u gwaith nhw'n cael ei ddangos yr un pryd. Wel, yn gynharach, mi gafon ni gip olwg y tu ôl i'r llenni yma yn yr oriel a gweld lle mae'r casgliadau yn cael eu cadw, a hynny yng nghwmni un o swyddogion yr oriel, Ian Jones.
Fi di'r swyddog amgueddfeydd yma. A prif cyfrifoldeb ydy edrych ar ôl y casgliadau. Mae yna bod math o casgliadau yma o archeoleg i hanes cymdeithasol ac un o'r prif casgliadau ydy'r casgliad celf ac uh, mae gennym ni'r casgliad uh, Cyffin Williams, casgliad Charles Tunnicliffe a casgliad chwiorydd Masi. So mae yna amrywiaeth helaeth o waith yma. Rhwng pob peth, swn i'n dweud bod yna mil a hanner O waith Tony Cliff yma. Mae yna 52 o lyfrau sgetsio, tua 3,000 a hanner o tudalennau i gyd. Bydd um, Cyffin Williams yn aml dod trwy drws efo llond baich o lyniau dan i fraich. Dod bod yn hael iawn efo'r oriel dros y blynyddoedd. Erbyn rwan mae gen i dros 400 o lyniau yn y casgliad. Rhan fwyaf yn nhw wedi cael ei rhwygo'n syth allan o'i lyfrau sgetsio. Gynnu ni lot o waith yn y, yn y flynyddoedd nesaf. Mae'r casgledau i gyd angen i digideiddio. Da ni eisiau sefydlu bas data o'r casgledau i gyd. Ac fydd hi'n haws i bobl illa ar un pwynt fedru gweld y casgledau ar y we. Mae Oriel yn Ysmôn yn bwysig i pobl cael mynediad i'r casgliadau. Oedd o'n eitha braint cael gweithio efo casgliadau mor bwysig. A 'swn i hefyd yn licio gweld ella yn y dyfodol ryw fath o gasgliada newydd yn dod i mewn a bo' ni'n adeiladu ar be' sgynnon ni.
Ian Jones, a rhai o gyfrinacha, oriel Ynys Môn. Pat, nôl at yr arddangosfa yma. Be di arwydd o cad testyn yr arddangosfa Ysbrydoliaeth Ynys Mae 'na mae 'na llawer ni sy'n byw mae'n cael ein ysbrydoli gan yr ynys, a mae 'na llawer na ni sy'n byw 'ma sydd ddim yn ei anghofio bod ni'n cael ein ysbrydoli. A i bobl ddod i fewn a cael ei ysbrydoli gan eu gwaith nhw, dyna di pwrpas yr arddangosfa. Pa mor anodd oedd dewis pa luniau i'w rhoi yn yr arddangosfa?
Dim yn rhy anodd. Oedd eisiau dangos cyfuniad o'r lluniau, dangos pa mor dalentog oedd Tunnicliffe mewn bob math o gyfrwng. Kyffin Williams hefyd wrth gwrs, da ni wedi cael benthyg lluniau. Mae yna gap efo gwaith Tunnicliffe, sgynnon ni ddim gymaint o luniau gorffenedig a da ni wedi cael benthyg nhw o gasgliadau preifat a mae hynna'n cyfoethogi yn arddangosfeydd ni, ein casgliadau ni, i bobl wybod bod yna gymaint o waith celf y ddau yma allan yn y byd mawr.
Wel, yr arddangosfa yma ydy'r tro cynta i waith dau artist amlwg o'r ynys, Kyffin Williams a Charles Tunnicliffe, gael eu gweld efo i gilydd. Ac yn y munud mi gan i olwg o gwmpas yr arddangosfa efo Catrin Williams ag Iwan Gwyn Parry. Ond cyn dod yma, mae Catrin ag Iwan wedi bod draw i hen stiwdios Kyffin a Tunnicliffe. Mi ddechreuwn ni efo ymweliad Catrin a Pwll Fanog ger Llanfairpwll.
A ni'n abod cyffin weddol, a nath o ddeud, os faswn i'n dymuno dod draw i weld i gartre fo lle, ond nes i ffonio dod draw. Oedd o'n brofiad reit surreal, dweud y gwir. Um, yn y tŷ, er enghraifft, nath o ofyn fi canu iddo fo. Oedd hynny'n reit surreal. Misbryd o'n dal yma, a mae'n ei stori amdano fo yn deud wrth ffrind i'w rhyw blentyn bach oedd yn poeni, O! Be ddigwydd i chdi pryd ti di marw? A dwi am fynd ar gwch a llithro ffwr ar y fenau. Felly, heddiw ma dwi jyst yn dychmygu hynna'n digwydd i rhyw raddau. Mae'r lle ma'n le arbennig iawn wrth gwrs. Fama fi oedd Cyffin yn byw ac yn gweithio, oedd i stiwdio fo yma yn Pwllfanog. A dyma oedd i gynefin no. Ti'n cael y dyfnder yn gwaith cyffin oherwydd bod o'n mynd i leoliadau a hefyd i atgofion o'r ardaloedd yma, achos mae wedi treulio cyfnodau mewn lot o rannau o Sir Fôn, pryd yn blentyn, neu pryd oedd o'n tyfu fyny, neu mae'n nabod bobl o hanol rannau o Sir Fôn. A dwi wrth y modd efo i fraslinio fo a'i sketchbooks o yn amlwg wedi bod yn y lleoliadau yna. Mae rhai na ni artistiaid yn mynd allan i fraslinio pryd mae'n braf, ond oedd o yn allan ar bob math o dywydd. A dwi'n meddwl ti'n cael y teimlad yna yn y gwaith. Mae'n mynd â nhw'n ôl i'r stiwdio ac wrth gwrs wedyn mae'n datblygu hini. efo'i balet a ti'n cael y gweaded sydd yn twa, yn lwybra fewn i'r lluniau yn, yn atgofion personol sgynna fo o dyfu i fyny ar yr ynys. Oedd o'n berson hynod o ddiddorol. Um, a gynnau hanner i ofn o'i ddechrau achos yr acen Saesneg ofnadwy yma. A nes i glywed o'n darlithio ac yn clywed o'n ynganu'r geiriau Eryri, y mynyddoedd, mewn Cymraeg mor deallus. Ac o'n i'n meddwl, wow, mae yna fwy i hwn. Ac oedd o'n um, oedd o'n real charmer. Ar ddiwedd ei oes, o'n i'n cynnal gweithdy yn wneud efo pecyn Cyffin Williams yn Oriel Môn. A mi ddoth o draw i weld fi, ac oedd wedi gwirioni, ddoth o gered fewn i'r Oriel, a fan oedd yr athrawon i gyd, Tynnu lluniau yno fo oedd o fath o ffilm star. Fasa'r arddangosfeydd yma ddim yn bosib oni bai o haelioni cyffin, ond dwi'n meddwl bod o isio cael ei waith yn Oriel Môn a'i arddangos. Oedd o'n credu'n gri bod ei waith o'i bawb felly. Oedd Tynnu Cliff yn hŷn na Cyffin, ond dwi'n meddwl bod Cyffin e- yn edmygu fo fath o artist, a nath o gwffio'n ofnadwy pryd nath Tynnu Cliff farw i gael gadw'r casgliad anferth o waith Tynnu Cliff ar Oriel Môn, felly dwi'n meddwl bod yn hyfryd cael yr arddangosfa ar y cyd, felly. A um, Dwi'n meddwl fas nhw'n falch, dweud y gwir. Dwi'n meddwl fas nhw'n wrth i bodde.
Wel, o lannau'r fennau draw a ni ardal Malldraeth ar arfordir gorllewinol yr Ynys, cartre ag ysbrydoliaeth Charles Tynicliffe am 35 pump o flynyddoedd. Iwan sy'n hel atgofion amdano fo.
Dwi wedi treulio arddegau yn plentyndod i'n um, myfyrio ac yn crwydro y malldraeth yr ardal yma gyn bo Tunnicliffe, Charles Tunnicliffe, wedi bod gymaint o ysbrydoliaeth i fi fel naturiaethwr ifanc ac hefyd fel peintio'r aeddfed. O'n i'n ffodus iawn i ddod yma yn hogyn saith oed gyda mam a dad oherwydd oedden nhw'n wedi dod yn ymwybodol bod Tynnu Cliff, Charles Tynnu Cliff yn gwneud comisiynau. A dyna nhw'n penderfynu i roi comisiwn iddo fo. Dwi'n cofio um, dod i fawn i'r stafell a dyna tynnu Cliff yn dweud, you can come and sit in grandad's chair. A ysteddish i'n y gornel yn fama ac mae yna ddesg reit fawr yn fama yn llawn o ddefnyddio celf, yn llawn pastilia, pensili lliw, dyfrlliw, bocsys o greiyons. Mi oedd o'n yn ddyn didwyll iawn, dyn distaw, tawel, clên, dyn mewn ffordd oedd yn adlewyrchu gwybodaeth helaeth. Oedd yr astudiaeth rhyfeddol 'ma oedd o wedi gwneud o'r cofnodion adar a anifeiliaid oedd e wedi marw, lle oedd o'n mesur nhw ac oedd yn cofnodi nhw fel rhyw archive personol. Oedd e ddim yn gweld nhw fel darnau o gelf, ond fel gwaith ymchwil. A dyna sy'n rhyfeddol o, o ddidwyll am y dyn. Efallai bod i waith gorffenedig o gallu bod i fi yn bersonol yn academaidd yn reit stiff, ond mae'r gwaith ymchwil yn, yn rhyfeddol o O llac ac yn llawn egni. Mewn ffordd oedd yr y profiad o ddod yma yn fyth gofiadwy. Wrth i fi fynd yn hŷn dwi'n dwi'n meddwl efalla na dyna oedd yr yym y dyn- dyna nath glymu fi i'r gweithgaredd yma. Yr y profiad a'r a'r yym brwdfrydedd nesh i deimlo. Pan es i nôl adra ac mewn ffordd ma' o'dd o'dd o'n cadarnhau i fi yn bersonol bo' gynna fi yym weledigaeth cel- celfyddyd. Dyma be' o'dd o'n i ar y ddaear i greu. Ie. Dwi dal i deimlo hynna heddiw.
A dyna i chi atgofion Catrin a Iwan am Cyffin a Tynnu Cliff. Wel dwi'n falch o ddeud bod y ddau ynnyn nhw yn yr arddangosfa efo fi rwan yn Oriel Môn. Yy Catrin, ydi Yr arddangosfa mae waith Cyffin yn adlewyrchu, ti'n meddwl, y berthynas rhwng Cyffin a'r ynys? O, be sy'n ddiddorol i fi yn, yn heddiw 'ma ydi edrych o gwmpas y Nedig a Brasilinia a gweld lleoliadau ar y map Ynys Môn hefyd. A cyn gwneud y cyfweliad yma, dwi 'di bod yn teithio rownd Ynys Môn yn, yn darganfod lleoliadau o'dd Cyffin yn mynd. A ma'n ddiddorol iawn, ma'r teimlad y brasluniau yn cyf cyfleu i rw raddau, weithiau'n well na'r peintiadau eu hunain. Iwan, be am waith Charles Tunnicliffe? Di o'n cael chwarae teg yma? Wel, mae hynna yn rhywbeth i'r cywiriadur i, i drafod, ond um, canran fach ydy hwn o'r casgliad yr oriel o'r ddau arlunwyr. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod gwaith Tony Cliff yn rhyfeddol ac yn ddigonol i gael adeilad yn y dyfodol a efallai bod hynna'n rhywbeth i'r oriel ystyried, ond mae hynna'n rhywbeth dadleuol i ryw arlunydd, swn i wrth fy modd mewn blynyddoedd i ddŵad sa 'na oriel Iwan Gwyn Parry, yym ond yym dyna fo, cawn ni weld. Yym. Rhyw, rhyw ddiwrnod.
Wyt ti'n ca- hynny ydi, cyff- gwaith cyffin ti'n nabod orau. Wyt ti'n cael rhyw ysbrydoliaeth o weld gwaith Cyffin a tynnu cliff efo'i gilydd. A dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol bod nhw wedi cael y ddau efo'i gilydd achos yn amlwg oedd, oedd Cyffin yn edmygu gwaith tynnu cliff. I fi, dwi'n meddwl, mae yna dri darlun anhygoel a hyfryd gan tynnu cliff. Sy'n dangos emosiwn, ddim mor gywrain falle, ond ar bapur, rhyw fath o bapur brown fysa ti'n lapio parsel. A mae jyst ydi, ydi O, mae yna symudiad rhydd hyfryd. Swn i'n hoffi gallu defnyddio charcoal a, a pasteli yn y fath fodd felly. Be sy'n gret wedyn ydy gweld y gwaith manwl manwl a talent hynny Cliff. Mae, mae i fi, mae'r swyn a'i nôl at y tri darlun yna i, i gael

i'r cyngor ac i i bobl Ynys Môn gwerthfawrogi yr casgled yy ffantastig 'ma o waith gin dau arlunydd yy dylanwadol yr ynys. Wel, hyfryd, cas gwrs. A mi gewch chi fwy o wybodaeth am yr eitemau ar yn gwefan ni, ewch i espedorac.co.uk slash pethau.